Du bass schwanger? Mir sinn do. Du wëlls an d'éischt Klass? Mir sinn do. Du brauchs eng Péridurale? Mir sinn do. CMCM, Mir sinn do fir jiddereen.
Den rtl Journal mat haut dësen Haaptiwwerschrëften, 27 Lëtzebuerger Zaldote sinn de Moien a Rumänie geflunn, si maache bei enger NATO-Missioun mat. wou et drëms geet en Ofschreckungssignal u Russland ze schécken. Zäit a Geld sollen enger méi gesonder Ernärung net am Wee stoen, där Meenung waren d'Acteuren op enger Konferenz iwwert d'Iessgewunnechte vu muer. An um zwanzegste Spilldag vun der BGL Ligue gewënnt Nidderkuer eent Null op der Grenz géint Jeunesse an domadder deen néngte Match hannerteneen. Gudden Owend am Journal. Et ass dee gréisste Contingent, deen d'Lëtzebuerger Arméi zanter dem Ufank vun den Nonzeger Joren op Missioun an d'Ausland schéckt. Jo, souguer dee gréisste jee am Kader vun engem NATO-Asaz. De Moie fréi hu 27 Zaldoten de Findel Direktioun Rumänie verlooss. Do wäert dësen éischte Peloton wärend gutt 4 Méint an Operatiounen agebonne ginn, fir d'NATO-Ostflank ze sécheren an en Ofschreckungssignal u Russland ze schécken. De Jeannot Ries erkläert. Passt op Iech op a kommt gesond a monter erëm. Mat dëse Wierder huet de Verdeedegungsminister François Bausch déi 27 Zaldoten um Enn vun enger kuerzer Zeremonie um Findel op hir Missioun geschéckt. An engem 1.600 Mann staarke multinationale Batailloun ënner franséischem Lead ass d'Aufgab kloer definéiert, Dofir suergen, datt de Fridden un der NATO-Ostflank fir ëmmer etabléiert bleift. Mir wäerten do responsabel sinn, fir ze weisen, datt mer mat eise belschen, hollänneschen an franséische Kolleegen derfir suergen, fir donidden Ofschreckung ze maachen an dann och gegebenenfalls, wann et enke misst sinn, an d'Defense iwwerzegoen. Dat ass den Haaptrôle vun der NATO. Dir hutt während Méint ganz vill trainéiert, elo kënnt Der dat um Terrain ëmsetzen, sou de Message vum Generol Thull Den Ament ass d'Situatioun un der gesamter Ostflank, vun Estland am Norde bis erof a Rumänien, roueg. Déi Haaptmissioun besteet doranner, datt et och dann roueg bleift. An dofir brauch een eng Presenz, fir ze weisen, datt ee prett ass fir le cas où. An dat ass genau dat, wat mir amgaang sinn donidden ze maachen. De Lëtzebuerger Reconnaissance-Peloton gëtt mat oppenen Hänn emfaang. D'Presenz vun den NATO-Truppe gëtt als staarkt Zeeche vu Solidaritéit ugesinn.
Mir hu gesinn, wat mat der russescher Aggressioun an der Ukrain geschitt ass. Ech si ganz frou, datt mir Zeie vun enger Stäerkung vun der Eenheet an der Solidaritéit bannent der NATO ginn, grad wéi och an der Europäescher Unioun. Mir sollten op dësem Wee weiderfueren. D'Lëtzebuerger Presenz a Rumänien ass e konkrete Beweis, datt d'Eenheet do ass. that the unity is there.
Mat Sak a Pak sinn déi 27 Zaldote géingt hallwer 9 de Moien u Bord vum belschen A400M gaang, dee vun engem belsch-Lëtzebuerger Equipage pilotéiert gouf. Wéi no déi sougenannt europäesch Ostflank vun eis ewech ass, weist eent, No nëmmen zwou Stonne Vol huet d'Militärmaschinn am rumänesche Sibiu opgesat.
D'Schluecht tëscht ukraineschen Zaldoten a russeschen Truppen am Oste vun der Ukrain ass eng vun de brutaalsten zanter dem Ufank vum Krich. Offiziell Zuele wéi vill Zaldoten Dag fir Dag blesséiert ginn oder ëmkommen, ginn et net. Kloer ass awer, datt Gepanzer an d'Ambulanzen an der Regioun dréngend gebraucht ginn. Lëtzebuerg an Norees huet dës Woch éischt Gefierer un d'ukrainesch Arméi geliwwert.
Nach stinn d'Ambulanzen, déi en Donneschdeg Lëtzebuerg verlooss hunn, a Polen. Bannent den nächsten Deeg sollen déi aacht éischt vun am Ganze 14 gepanzerte Gefierer, déi d'Lëtzebuerger Defense kaf huet, awer weider Direktioun Oste bruet ginn, wou se batter néideg gebraucht ginn.
Do gëtt et keen Zweifel, se wäert direkt un d'Front geschéckt ginn, an d'Schluecht un d'Front, fir d'Liewe vun eisen Zaldoten ze retten. Dës Biller goufen an der Regioun vu Bachmut opgeholl.
D'Ekipp an der Ambulanz kämpft ëm d'Liewe vun engem verletzten Zaldot. Dobäi setze si hiert eegent op d'Spill. Net just, well d'Ukrain haut eent vun de Länner weltwäit ass mat am meeschte Minnen. De President vun der asbl Ukrain bestätegt, datt russesch Truppe bewosst Rettungsgefierer attackéieren.

U sech goung et ganz séier, iert dës Gefierer vum Typ Mercedes, respektiv Pit-Scouer, prett stoungen. Eng Entreprise am brittesche Yorkshire huet sech spezialiséiert, Ambulanzen aus dem Stock vun der brittescher Arméi en zweet Liewen ze ginn.
Jiddwer Gefier, dat mir bauen, rett Liewen. Dat gëtt dem Ganzen eng ganz speziell Bedeitung. Déi ganz Ekipp schafft 24 Stonnen den Dag, 7 Deeg an der Woch. Et ass e Projet voller Leidenschaft an Emotiounen.
Mir wäerten d'Ukrain esou laang ënnerstëtze wéi néideg. D'Lëtzebuerger Regierung huet elo mol eng Enveloppe vun 71 Milliounen Euro fir dëst Joer virgesinn. Lëtzebuerg ass och bereet Geld an en europäesche Fong anzebezuelen. Awer ënner Konditiounen. Muss onbürokratesch funktionéieren, et muss klappen, da kann dat derzou féieren, datt mer net nëmme besser Präisser kréien als europäesch Länner, mee och et nach vill méi séier geet, vill méi effikass ka geliwwert ginn. Also, mee wéi gesot, et dierf net bürokratesch sinn. An der aktueller Situatioun géif et keng Zäit fir nach véier Wochen ze diskutéieren, soss ass et schonn ze spéit. Dat huet och d'Chargée d'affaires vun der ukrainescher Ambassade Natalia Anoshina kloer zum Ausdrock bruecht. Mam Appell Stand together with us!
Wéinst Réaménagementsaarbechten war de Rangwee um Houwald knapp ee Joer laang zou. Vun haut un ass en awer nees op a verbënnt déi nei N3, de Boulevard de Kief vu Bouneweg a fort iwwer den Houwald mam Rond-point Gluck. Dat iwwert een neien Tunnel, Rangwee 2. Iwwerdeems ass d'Rue des Sillars elo op där Héicht gespaart. Bei den Tennis an d'Butteker kënnt een elo just vun uewen iwwer Hesper oder d'Cloche d'Or. Parken an der Stad Lëtzebuerg, dat kann heiansdo schwiereg ginn. Besonnesch an der Géigend vun der Alstad. De Knuedler ass jo zwar nees deels op, ma dee fäerdeg renovéierten Helleg-Geescht-Parking bleift weiderhi fir de Public zou an ass Beamten a Mataarbechter vum Staat virbehalen. Fir wéi laang nach? Dat wollt de Christoph Hosch a wëssen. Zanter dem Oktober 2020 ass den Helleg-Geescht-Parking fir den Public zou. D'Parkhaus gouf vu Grond op renovéiert. Déi eenzel Etagen hunn all eng spezifesch Faarf kritt. D'Parkplazen gouwe méi breet gemaach, eng Plaz fir d'Vëloen gouf amenagéiert an et gouf ënner anerem an d'Sécherheet investéiert. Do sinn Elektroborne bäigesat ginn. De ganzen, dat war e Parking, dee war relativ an engem schlechten Zoustand. Dir musst wëssen, datt déi Parkingen en général, an dat ass iwwerens och de Clairefontaine, dee war nach méi engem schlechten Zoustand, dat ass eben esou, no enger Rei Jore muss dat frësch gemaat ginn an dat stoung eben elo un. A voilà, wéi d'Stad Lëtzebuerg huet jo och hir Parkinge gréisstendeels all frësch gemaat. Bon, dat ass dann natierlech mat Inconvenienten verbonnen. 18 Méint laang gouf am Saint-Esprit geschafft. D'Aarbechte sinn fäerdeg. Allerdéngs däerfen den Ament nach ëmmer nëmmen d'Mataarbechter vun de Staatsservicer vun dëse Parkplaze profitéieren. De Grond, hiert Parkhaus Clairefontaine gëtt och renovéiert, dëst zanter dem Mee d'lescht Joer. Mä dee misst bis de Summer fäerdeg sinn. Duerfir, wéi gesot, da geet dat, da kënnen déi Verwaltungen erëm eriwwer plënneren, dann ass dat geregelt. Duerfir ass och virgesinn, datt bis Enn des Joers dann eben deen aner Parking erëm soll ganz opgoen. All Parkhaus an der Stad Lëtzebuerg ass wichteg a gëtt gebraucht. Dozou gëeiert eben och den Saint-Esprit. Zanter enger Rëtsch Méint ass de Parking fir d'Staatsbeamten zougänglech. Owes an de Weekend sollt en och fir de Public op sinn, dëst ass awer net de Fall. Ech ginn dovun aus, datt et domat ze dinn huet, well am Finanzministère déi Fro nach opstoung mat der Exploitatioun, datt et schwiereg war, fir dat ze maachen. Am Hierscht soll de Saint-Esprit elo fir de Public opmaachen. Zréck an d'Ausland, An Israel ginn d'Protester géint d'Regierung Netanjahu an hir ëmstridde Justizreform an déi zéngt Woch. Déi ultrariets Koalitioun wëll d'Muecht vum héchste Geriicht beschneiden, mam Risiko, datt déi drëtt Muecht hir Onofhängegkeet verléiert. Méi dozou an aner Auslandsnoriichten am Resumé vum Petz Bartz.

Well soss seng Koalitioun riskéiert auserneen ze falen, wat hien d'Muecht géif kaschten.
Ech sinn hei fir géint déi Diktatur ze manifestéieren, déi hei am Numm vum Gesetz vun enger Reform am Gaang ass geschaf ze ginn. Et ass keng Reform, et ass eng Revolutioun, déi Israel zu enger Diktatur mécht. An ech wëll, datt et eng Demokratie bleift fir meng Kanner a mäin Enkel. Israel ass eng Demokratie a muss och eng bleiwen.
D'BBC ass a Groussbritannien an eng Kris gerëtscht no der Kritik vum Kommentator Gary Lineker vun der Immigratiounspolitik vun der brittescher Regierung. Vill Prominenz huet sech solidaresch erkläert mam fréiere Futtballspiller. Den Tim Davie, de Generaldirekter vun der BBC, refuséiert awer e Récktrëtt, wéi vun der Oppositioun a Groussbritannien verlaangt. Uecht Accidenter an Ungarn dann, wou iwwer 40 Gefierer an eng Kollisioun op enger Autobunn verwéckelt woren, wouvun e groussen Deel da Feier gefaangen hat. 36 Persoune goufe verwonnt, dovunner 13 eescht an eng Persoun ass a Liewensgefor. D'Ursaach vum Ongléck op der M 1, 25 Kilometer westlech vun der Haaptstad Budapest, wor méiglecherweis d'Wieder an net ugepasste Vitesse. Op ville Plazen an der Welt sinn d'Awunner den Ament mat schwéieren Iwwerschwemmunge konfrontéiert. Dës Biller sinn aus Kalifornien, wou bei Monterey 1700 Persounen hu missen evakuéiert ginn. A Mosambik a Südostafrika ass et den Zyklon Freddy, deen am Fong scho laanscht wor an du mat neier Stäerkt nach eemol d'Côte getraff hat. Klimawiessel mécht Stierm méi staark, sou Wëssenschaftler. D'Hëtzt gëtt vun de Weltmieren absorbéiert, waarmt Waasser, dat evaporéiert, huet méi Energie an der Atmosphär.
D'Leit zu Lëtzebuerg musse sech méi gesond ernären. Zäit a Sue sollen deem Zil net am Wee stoen. Dat ass op alle Fall de Wonsch vun den Acteuren, déi e Freideg op enger Konferenz am Lycée Aline Mayrisch iwwer eis aktuell an zukünfteg Iessgewunnechten diskutéiert hunn. Organiséiert gouf den Owend vun de Ministèrë fir Konsumenteschutz a Landwirtschaft. Anne-Lynn Kourten war fir eis lauschteren.
Datt mer an Zukunft just nach Insekten um Teller leien hunn, schéngt éischter onwarscheinlech. Mee wat ass et dann, wat mer muer iessen oder iesse sollen? Ech hoffe sou vill wéi méiglech Bio hei zu Lëtzebuerg, Bio wat zu Lëtzebuerg ugebaut ass. De ganze System muss komplett iwwerduecht ginn, méi op regional a lokal Produite gesat ginn, saisonal. Mer mussen net all Dag Fleesch iessen, mee et gehéiert dozou. An mer mussen och net all Dag Mëlich dranken, mee et gehéiert dozou. An et ass einfach eng ausgewogen Ernährung, déi zählt, an och déi, déi fir d'Natur wichtig ass. An hoffentlech hu mer d'Méiglechkeet, dass jidfereen Accès huet zu enger gesonder Ernährung, egal wat säi Budget ass. Ganz kloer ass et sécher, datt mer eis Iessgewunnechte mussen änneren an dann e bësselche vum Fleesch erof, ouni mussen, datt mer elo alleguerte Vegetarier ginn. Virun allem sollte mer gesond iessen, eppes wat mer zu Lëtzebuerg momentan net géife man. Duerch epidemiologesch Studien ass dat kloer, dat de Lëtzebuerger am allgemenge schlecht ësst, ze vill fetteg ësst, déi schlecht Fetter ësst, ze vill Zocker ësst, iwwerhaapt ze vill Kalorien ësst. An dat mam Risiko krank ze ginn. Et hätt een also all Intérêt, seng schlecht Iessgewunnechten ofzeleen. D'Zäit sollt beim Kache keng Roll méi spillen. Déi modern Technologië mat Schnellkachdëppen an Dampfgarer géifen ee schliisslech ënnerstëtzen. Ech mengen, datt et ganz méiglech ass, mat e bëssen Organisatioun eng gesond an equilibréiert Ernärung ze hunn, wann een an normal schaffenden Environnement an Ëmfeld ass. Mee gesond a qualitativ Liewensmëttel hunn hire Präis, dee sech ëmmer manner Leit leeschte kënnen. Sou gesäit een zu Lëtzebuerg, datt den Undeel u Clienten an den Epicerie socialle klëmmt. Déi leschte fënnef Joer hu mer e Plus vun 31 Prozent. Déi leschte Joer, wéinst och ville Mesurë wou geholl ginn ass, ass e Plus vun 3 Prozent, mee awer och e Plus vun 8 Prozent Kanner. Well et u fiabelen Donnéeën iwwer d'Consommatioun géif feelen, wier et net ëmmer einfach, déi richteg politesch Entscheedungen ze huelen. D'Ministere Paulette Lenert a Claude Haagen hunn an deem Kontext e Sondage iwwert d'Ernärung annoncéiert an d'Kreatioun vun engem Observatoire de la consommation proposéiert. A mir ginn an de Kino. Fir déi dräizengt Editioun vum Lux Film Fest waren ëm déi 180 Filmer selektionéiert ginn, déi een dann iwwer déi zéng Deeg Festival konnt kucke goen. An dës Editioun war en richtegen Publikumsmagnéit. 17.000 Leit hunn de Wee an d'Kinossäll fonnt a vun där ofwiesslungsräicher Filmoffer profitéiert. Mee wat wär e Filmfestival ouni Auszeechnungen? An 9 Kategorien goufe gëschter Owend déi jeeweils beschten Filmer geéiert. Patricia Baum.
D'Zeremonie gëschter Owend huet mat engem Hommage un den zweefachen Oscar-Gewënner Asghar Farhadi ugefaangen. Den iranesche Regisseur war dëst Joer den Éiregaascht an Deel vun der Jury vun der offizieller Kompetitioun. Fir déi néng verschidde Kategorië gouf et jeeweils eng Jury, déi de beschte Film erausgesicht huet. Een dovunner ass eng lëtzebuergesch Co-Produktioun. Totem krut direkt zwee Präisser, an dat vun der Jury scolaire an der Kannerjury.
Ech sinn iwwerwältegt, de Präis vun enger Kannerjury kritt ze hunn. Ech hunn e Familljefilm gemaach, wou jo hofft, säi Publikum ze erreechen. Kanner kënnen immens kritesch sinn, an dofir ass et fir mech dee beschte Präis, deen ech fir dëse Film konnt gewannen.
An och de Film World War Three konnt zwee Präisser mat heem huelen. E weidere Präis war dee vun der immersiver Erfarung, wat an dësem Fall virtuell Realitéit heescht. Dee goung un All That Remains vum Craig Quintero. VR ass e Medium, deen dem Film an de leschte Joren nach eng Kéier eng aner Dimensioun ginn huet.

Die machen etwas, was Film zum Beispiel nicht machen kann oder was andere Installationen in Museen nicht machen können. De Präis fir de beschten Documentaire goung dann un de Film De humani corporis fabrica, e Film, wou et wuertwiertlech an d'Banneliewe vum Mënsch geet. An de groussen an domat Haaptpräis vum Owend goung un de Film I have electric dreams vum Valentina Morel, e Präis, deen op 10.000 Euro dotéiert as. Am Groussen a Ganzen war de Luxfilmfest dëst Joer e grousse Succès. Zesumme gerechent gouf et ëm déi 30.000 Participanten op allen Evenementer, Ausstellungen a Filmprojektiounen.
An den Owend ginn zu Los Angeles d'Oscare verdeelt. Do heescht et Daumen drécken fir de Lëtzebuerger Realisateur Cyrus Naischwat. Säi Wierk La Valise Rouge ass an der Kategorie vum beschte Kuerzfilm nominéiert. Weider geet et hei mam Sport a mam Tim Hensgen. Jo, gudden Owend Tim. Am Futtball Championato schéngt et lo mol nees richteg spannend ze ginn. Jo, gudden Owend.
An dat well déi zwee éischt an der Tabell och um zwanzegste Spilldag d'Nerve e bësse flatteren ze kréie spieren. Hesper huet nämlech nëmme gläich gespillt an den Emner 90 huet gëschter souguer verluer. Deemno konnt haut de Progrès auswäerts op der Grenz net nëmmen déi drëtten a leschten europäesch Plaz confirméieren, mee och de Réckstand op Diddeleng op 4 Punkte verkierzen. An dat ass dem Hent an der 17. Minutt mat engem Eelefmeter gelongen. Jo, et war kee besonnesch gudde Match, mee Nidderkuer huet trotzdeem mat der néngter Victoire hannerteneen e richtege Laf. Jo, an dann hu mer an eiser Sportsemissioun och nach de Postlaf. Mir ginn op déi leschten Etapp vu Paris-Nice a weisen Iech de leschte Spilldag vun der Qualifikatiounsphas am Basket, Raphael.

Sidd Dir selwer, mir maachen Moude! Entdeckt déi nei Fréierskollektioun C an A.
Duerch eng gutt zweet Hallschent huet RB Leipzig sech en 'Eent-Eent' géint Manchester City erkämpft. Cup. Ma doheem sinn d'Englänner en Dënschdeg klore Favorit. Liverpool war géint de Real mat zwee Fënnef ënnergaangen. Packen si e Mëttwoch nach d'Sensatioun an der spuenescher Haaptstad? D'Aachtelsfinalle vun der UEFA Champions League, dënschdes a mëttwochs vu véierel fir néng un, live op rtl Zwee.
Dës Matcher ginn iech presentéiert vun Oppo a Mastercard, den offiziellen UEFA Champions League Sponsoren.